Enyi ame kɔkɔe ɖe ke ne Mawu be nya gbɔgblɔ dzɔna dzi nɛ ale gbegbe bena eyi du ɖe mɛ bena yeave gblɔ mawunya ne amewo. Gake vɔ ke ne amewo ɖo toe oa, edzoe ɖe woabe tɔwo to. Yebena anyi le funu ale gblɔ mawunya ne akpaviwo. Akpaviwo va bɔ sugbɔ va le kpɔe, ewa va na bena edua me tɔwo tsɛ wova bɔ eye woxɔ ɖe eƒe nya dzi. Eye du ɖe meawo gava tee kpɔ bena woakpɔ bena enya ke ne Yesu gblɔ na eƒe apostolowo le Mateo ƒe agbalẽ ta wuiade, xlẽleme wuianyia me bena, Ne woɖu enu ke me wokɔ enu wɔame ɖo tsã bena womaku o oa,

Saint Anthony of Padua alo Saint Antoine de Padoue alo Antoni kɔkɔe be ŋutinya. Saint Antoine de Padua, wodzi le ƒe wetri enyilia be ŋkeke wuiatɔ̃lia dzi le ƒe akpe ɖeka alafa ɖeka blaasiɖekɛ vɔ atɔ̃lia me eye woɖo ŋkɔ nɛ bena Fernando Martins Buloes Egatɔ me ƒome me wo dzi ɖo, eye ŋtia wo sɔe sɔ do suku le Catedral ke le Wabe dua me le Portugal be anyigba dzi. Ke ne be ɖo be ame we atɔa wo xɔe le Canos Regula be Catedrala me le Holy Cross le ame gawo ko le Saint Vincent gbɔ le funua le Portugal be edua me. Le be akpe ɖeka alɔfa eve kuɖo wui eve mea, ke ne nyi be na.

Eye ke ne frayawo le dua mea, aŋɛ dɔ ɖe va na wo bena wowu woatɔ ko le Maroc be anyigba dzia, eye enyi tutu gbã ke ne wole wu frayawo ko le yi bea dzi be le gblɔ Mawu nyae wa. Eye efiɔ Afonso evelia ke nyi Portugal be fiɔ gã wa mea, edo ame ɖo ɖa wove sɔ wa be nutilãwo va, eye woɖi wo le Portugal be anyigba dzi shigbe amekɔ yɔna be Marchiro nene. Eye.

Saint Anthony de Grace be ŋkɔ ke wosɔ daɖɛ gbedoxɔ ke le funua dzi ta. Ke ne Anthony ɖo frayawo mea, edze mɔ bena yeayi Maroc be anyigba dzi ne yeavɛ wɔ ɖe yebe ŋgbedodoa dzi. Gake va le Maroc be anyigba dzia, eva lé dɔ sesẽ ɖe ŋtɔ. Eye le dɔa be lele ta, etrɔ gbɔ va, etrɔ ɖo bateau be yeagbɔ va Portugal be anyigba dzi. Gake vɔ le mɔdzia, ayea va do ŋpo ɖe bateau-a sugbɔ, eye bateau-a vae dze ɖe Sicily. Ke be dzo le Sicilia, evae ɖe Tuscany. Funua ye wova sɔ emɔ nɛ bena va nɔ kpɔ ekpa viɖe dzi le funu. Gake vɔ edɔa ŋte le nyawɔwɔ nɛ ɔ, ɖe ye be edɔ lelea ta, le funua wova kɔkɔe sɔe ɖe. Monte Paulo di do va do la. Eye funua ye be va nɔ eto be do ɖewo me ke ne ye ŋutɔ do na gbe ɖa eye be wɔna dɔ le funua. Le Furli be dua me le Romagna be anyigba dzi le ƒe akpe ɖeka alafa eve kudo blaeve vɔ eve mea, Fraya be hasoso ke woyɔna be Dominician woa, wova gawa me ke ne wole ya ɖo fa da ɖe le funua. Eye le woabe vava mea, enya dɔdɔ ɖe va ɖo woa dome, elabena Frayɔ be hamɛgã xe le fu na egblɔ na wo bena, Woawe la gblɔ mawunya. Gake va dominisiɔa, omle gbe sɔsɔeɔ, eye wole dɔn le woa dome bena, Amekɛ la gblɔ mawunya, amekɛ la gblɔ mawunya o. Fraya ƒe amegã xee le funua. Nu ka ɖee Fraya vi tukukɔ le funua di bena wòala te gblɔ mawunya le azãɖuƒe gãtɔ ɔ? Gake vɔa, eva yɔ Antoni ye be gblɔ nɛ bena, Ne la nyoa bena ne ba gblɔ mawunya le fiya, enu ke ne Gbɔgbɔ Kɔkɔe gbe gblɔ nɛ kpɔa, bena ne ba gblɔe. Antoni di be ya gbe, gake vɔa, ete ɖe edzi kaka eye be gblɔe. Ke ne Antoni gblɔ mawunya, amesiame ne ɖo toe.

Le ɣewoa megbea, Brɔda Gracia va ɖo Anthony ɖo ɖa Bologna, afike ne Frayɔ be ekpa gã lea. Le ema dzidzi mea, Saint Anthony be nya va ɖo tome na ameke ne ɖo Frayɔ be hasosoa ke woyɔna bena Saint Francis of Lassisia. Saint Francis of Lassisia mo dzina bena

Eye enya ke le Katolikitɔa me wogblɔna bena, ne enu bu na ame ɖea, ne edo gbe ɖa na Mawu to Saint Anthony dzia, elate trɔ kpɔ enua faa, eva ve me le nutsinya ya me. Ke ne Saint Anthony le funua, eɖo xoma viɖe ke ne mee meŋlɔna yebe nutsinyawo ɖo, eye yɔnɛ bena Psalmowo ƒe agbalẽ.

Eyetia eyi klodie be do gbe ɖa ne Mawu bena nena ne yeatrɔ kpɔ yebe agbalea keme ne Salomao lia alo amea ŋutɔ ne trɔ sɔe va na ye. Le yema dzidzi mea, ɖevi ke ne fi agbalea sɔ dzoa, etrɔ sɔ agbalea sɔ va. Monyi be esɔ agbalea va ɖeɖe o, gake vɔa ye ŋutɔ tsã gba trɔ va va trɔ ɖo Francisca-wo be ɔdame. Le Vlahovemea, Saint Antoine evae wɔna dɔ le Universite me le Montpellier ku ɖo Toulouse le France be anyigba dzi. Gake vɔa, yebe Mawu nya gbɔgblɔa eye dona dzidzɔ na amewo ale gbegbe bena enuŋlɔtɔwo ŋlɔ nu so eŋuti bena, Egblɔna Kristo be nya ku ɖo kɔkɔme ɖe eye be zɔna ɖeɖefiɔ tsa sɔ gblɔna Kristo be nya. Ke ne Saint Antoine de Padoue wu yebe nusrɔsrɔ nu le Arles le France be anyigban dzi yebe gblɔ mawunya le Provence vɔa etrɔ gbɔ va Italie be anyigban dzi eye wosɔe sɔ ɖo ami gã le funua eye be tsã Padoue be dua me sigbe fikee be la nɔ nene. Le ƒe akpe ɖeka, alafa eve blaeve vɔ enyi mea, wodɔ Saint Anthony ɖo ɖa Papa Corona be na Pope Gregory IX-a gbɔ. Eye ke be funua ye be mawunya ke be gblɔ le funua, amewo kpɔe kaka ye da ŋkɔ ɖe edzi be na enyi luaviwo be aɖakavi. Eye Papa kpɔ dzidzɔ so ye be Mawu nya gbɔgblɔ ŋti ale gbegbe bena edo dɔ asi nɛ bena ne ŋlɔ agbale kuɖo ye be enu gɔme ɖeɖeawo. Eye Papa ɖo ŋkɔ nɛ bena The Ark of Testament alo Nublabla be Aɖaka. Le Romini be anyigba dzi, Afi kenɛ Anthony gblɔ mawunya nɛ akpaviwo lea? Ameɖe tsa le dua me kenɛ mxɔna se ɖe ebe nyawo dzi o eye bele to nɛ Anthony bena yedi be yanya alo yadɔe kpɔ bena Yesu nɔna Eucharistya kɔkɔe la me ŋtɔtɔ ma eye be kplɔ elã ɖe va eye elã esɔ adɔ sɔ wui sugbɔ eye be sɔ nuɖuɖuwo gbogbo ɖe sɔ daɖe elã gbɔ Gake vɔ ake ne Antoni kɔkɔ Yesu ƒe ŋtilã sɔ yi dzia, elã ɖe asinuɖuɖua, eye be do ta agu na Yesu be ŋtilã. Le ƒe akpe ɖeka, alafa eve blatɔ̃ vɔ ɖekɛ mea, Antoni va dze dɔ ke woyɔna bena ergotisma, eye wo kuɖo fraya ame evewo wo yi gbedoɖaƒe le Campo San Piero, eye be nɔ funua le ati be xɔwo me. Vɔa kebe dzo le funu gbana va Padua be anyigba dzi le Italia le ƒe wetri adelia be ŋkeke wuietɔ̃lia dzi le ƒe akpe ɖeka, alafa eve blatɔ̃ vɔ ɖekae mea, Eva ku le Paul Clares me Monastery-a me eke neva le Padua be anyigba dzi egbea. Si gbe ɖeke ye ŋutɔ biɔ da ɖe sã, woɖii le tsɔtsi vizikui ɖe ke le Santa Maria Mater Dominia me. Enyagbɔgblɔ ɖewo tsã wosɔe be ku ŋuti bena, gake me ne Saint Antoine de Padoue kua, ɖeviwo le fã vi to emɔ dzi va le yi, eye tsɔtsiwo be ga ŋutɔa wole epo le woaɖokui si nu. Eye le ƒe wetri atɔ̃lia be ŋkeke blatɔ̃lia dzi le ƒe akpe ɖeka alɔfa eve blatɔ̃ vɔ eve mea, Papa ke ena be Pope Gregory naya edo asi agbalẽ me bena Saint Antoine de Padoua etrɔ zu ame kɔkɔe. Mawu neyra mi.